Campus FM jippreżenta il-Kantilena ta' Pietru Kaxaru, seminar li sar nhar il-Ħadd 19 ta' April fil-Mużew Palazzo Falzon fl-Imdina, organizzat mill-Akkademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar nisimgħu it-taħdita Pietru Kaxaru, ulidu u om ulidu mill-Professur Godfrey Wettinger bl-interpretazzjoni tal-qari tal-Kantilena minn Dr. Martin Zammit Imexxi dan is-seminar is-Sur Tony Cortis.
Mela merħba bikom f'Palazzo Falson. L-idea għal dawn seminars nibtet meta sirna nafu li l-Kunsill Lokali tal-Imdina flimkien mal-MTA ħabru li sejrin jorganizzaw Festival tal-Medjuevu il-Birra Hullum. Moħħi mill-ewwel mara ċ-ċelebrazzjoni tal-Kantilena li kienet organizzat l-Akkademja tal-Malti f'Novembru li għadda u li kienet verament okkażjoni sabiħa. Għalija kienet kważi kważi kważi kommoventi meta nqis li kont qiegħda nisma' l-qari ta' biċċa letteratura tant antika bl-ilsien tagħna. Peress li parti mill-bini tal-mużew tmur lura l-Medjuevu, ħassejt li jkun xieraq li f'dawn il-kmamar nisimgħu l-Kantilena tinqara bil-Malti Medjevali. u nisimgħu x'għandhom xi jgħidulna fuqha l-istoriċi ewlenin tal-perjodu, il-Professur Godfrey Wettinger u l-Professur Stanley Fiorini. Ikkuntattjajt lil Akkademja tal-Malti u dawn biex ngħid hekk ħatfuni fil-kelma. Bl-entużjażmu u bl-enerġija tipika tagħhom ħadmu magħna biex noffrulkom programm sabiħ li inkludi l-kontribut ukoll tal-Professur Manuel Mifsud u ta' Dr. Martin Zammit, żewġ lingwisti li se jaqraw il-poeżija skont il-fonoloġija tal-Malti ta' 500 sena ilu. Kif diġà għedt, f'dan il-palazz dan il-palazz li tinsabu fih għandu oriġini medjevali u fil-fatt qegħdin fil-kwartieri medjevali tal-bini. L-eqdem partijiet x'aktarx huma tas-seklu 13, Però d-dar baqgħet tinbidel u żdiedu magħha kmamar oħra. Fis-sekli ta' wara żdied saħansitra s-sular ta' fuq. Nafu li l-ewwel familja li hija dokumentata li għexet hawn kienet il-familja Falsone għall-bidu tas-seklu sittax. Wara, id-dar waqgħet f'idejn il-familja Kumbo Navarra u fl-aħħar spiċċat għand il-kaptan Olof Kolche, li xtrah fil-bidu tas-seklu għoxrin. F'din id-dar hu ġabar il-kollezzjoni ta' sew kbira ta' arti li wieħed illum jista' japprezza fil-mużew. Sfortunatament wara mewtu ftit li xejn saret manutenzjoni tal-bini u mal-passaġġ ta' 40 sena il-bini u l-biċċiet tal-arti li kienu jinsabu fih saritilhom ħsara kbira. Fl-2001 il-Fondazzjoni Patrimonju Malti tħajret tidħol għal proġett ta' restawr tal-bini u tal-kollezzjonijiet varji li jinkludu fidet, pitturi, kotba, għamara, ġojellerija, armi, twapet orjentali u ħafna oġġetti oħra. Il-patrimonju daħal fi ftehim mas-sidien tal-bini biex jirrestawra kollox u biex imbagħad imexxi l-post bħala dar storika u mużew. Il-proġett ħa ħames snin ta' xogħol intensiv u ftaħna inqas minn sentejn ilu. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-kelliema u wkoll lil Joe Borg, Olvin Vella u Tony Cortis tal-Akkademja tal-Malti li ħadmu bla waqfien biex isiru dawn is-seminars. Issa nistieden lis-Sur Tony Cortis biex jgħidilna iktar dwar il-Kantilena.
Is-sejba tal-Kantilena ta' Pietru Caxaro. E, Patre Mikil Fsadni s-snirilu ippubblika ktib l-esperjenzi ta' kittib. fih 23 taqsima, erba' jew ħames taqsimiet minnhom jitkellmu fuq il-kantilena. Minn dawn it-taqsimiet aħna għażilna din is-silta li ser naqraw illum. Qrajtha l-bieraħ nispera li llum naqra tajba. Minkejja li r-referenzi li sibna fuq l-ilsien Malti kienu fqajrin, iżda minnhom jidher sew li l-Malti kien mitkellem. u li kienu saru wkoll sforzi biex jinkiteb għall-inqas għall-ismijiet ta' postijiet. Waqt li konna qtajna jiesna li nsibu xi ħaġa aħjar, fit-22 ta' Settembru tas-sena 1966 bqajna mistagħġba u imbelħa b'sejba mhux mistennija ta' poeżija qadima ħafna miktuba minn Pietru Caxaru. Qbiżna bil-ferħ intennu din hi sejba tassew kbira, qatt u qatt ma konna nobstruha. Dan kien il-ħlas li Wettinger u jiena ħadna li ssagrifikajna l-btajjel tas-sajf biex ninżlu l-belt ħalli nissuktaw it-tiftix fl-atti notarili. Kif mort lura San Pawl il-Baħar, fejn kont qiegħed għall-vaganzi għedt lil sħabi għamilna sejba kbira, kbira wisq. Riedu jkunu jafu x'kienet, kellhom jistennew sentejn għal tweġiba. Għax daqshekk domna biex nippubblikaw l-istudju li għamilna dwarha li ġie mxandar fil-ktieb Peter Casharos Cantilena, A Poem in Medieval Maltese. Dak il-ħin li sibniha, ipprovajna nittraskrivuha, ma għamilna xejn. Tassew li l-għanja tidher miktuba b'ittri ċari għax tniżlet min-nutar Brandanu de Casario bl-aħjar kitba mirquma tiegħu. Iżda b'dana kollu sibna diffikultà miżżejra biex nagħrfu ċerti ittri u kliem. Għalhekk wara li erġajna ta' xejn għamilna ħilitna ħalli nittraskrivuha, tajniha li nieħdulha ritratt. u hekk stajna naħdmu bil-kwiet u fit-tul kemm irridu. Ħadd minna ma kien fotografu. Minnaħa l-oħra ma xtaqniex inqabdu barrani. Għalhekk għal din il-biċċa xogħol intħalt jiena issellift kamera tajba tar-ritratti mingħand Patri Ġużepp Gawċi, Dominikan, lajna l-permess meħtieġ mingħand in-nutar ewlieni tal-gvern u fi żmien tliet ġimgħat Iżilt nibda l-karriera ta' fotografu. Dakinhar qalbi bdiet titħabbat aktar mis-soltu. Kont ftit eċitat. Irbatt il-kamera ma' mejda imqiegħda qrib loġġ, għedt ir-reġistru fl-art, għalaqt ftit il-lenti, iffukajt tajjeb, il-bqija ħasbet għalih il-kamera awtomatika. Fi ftit minuti kollox kien lest. Filwaqt li kont qiegħed wasalt biex niġbed ir-ritratt tal-poeżija, Wettinger sejjaħ lill-iskrivani, kif ftehemna minn qabel, ħalli jġibulu reġistru nutarili. Meta reġgħu ġew ħdejja, ġbidt ritratt jew xi ritratti ta' folji oħra. B'hekk ħbejna kemm stajna l-folja li ħadna ritratt tagħha u l-poeżija li kien fiha. Werdinger ħa ħsieb jiżviluppa l-film u jagħmel minnu ritratt għand fotografu. B'xorti tajba, in-negattivi kollha ħarġu tajbin. B'hekk kellna moħħna mistrieħ, ma kienx hemm għalfejn nerġgħu nħarsu lejn l-ewwel reġistru tan-nutar Brandano de Caxario fejn tinsab il-famuża poeżija. Kif kellna r-ritratt tal-għanja, warrabna t-tiftix li kull wieħed minna kien qiegħed jagħmel, biex stajna naħdmu fuqha. Ix-xogħol kien twil u iebes għall-aħħar. Wara li għamilna ħilitna biex nittraskrivuha, fittxejna nidentifikaw tajjeb il-persuna li kitbitha. Fil-kelmtejn li kiteb qabel il-għanja jew il-kantilena Brandolo de Caxario stqarr li nkitbet minn qaribu Pietru Caxaru żmien twil qabel. Malli sibniha, jiena semmejt li kont naf b'ċertu Pietru Caxaro li fl-1485 waqqaf kappella fil-knisja tad-Dumnikani tar-Rabat. Bistajna nidentifikaw sewwa il-persuna li kitbet il-kantilena, qallibna il-manuskritti kollha sal-bidu tas-seklu 16 li hawn fl-arkivji f'Malta. Minnhom ġbarna erba' persuni bl-isem ta' Pietru Caxaro. B'hekk stajna nagħrfu li l-kantilena nkitbet mill-istess Pietru Caxaro li waqqaf il-kappella fil-knisja tad-Dumnikani tar-Rabat. Iż-żmien twil li qattajna f'dan it-tiftix kien meħtieġ, għax bis-saħħa tiegħu ġbarna bosta tagħrif bijografiku dwar l-istess Pietru Caxaro u fuq l-arblu tar-razza tal-familja tiegħu. Ma nqasniex nagħmlu tiftix u nagħtu tagħrif bijografiku fuq in-nutar Assis Brandolo de Caxario li ħallielna kopja tal-kantilena kif inkitbet minn l-antenat tiegħu Pietru Caxaru. L-akbar saram li għal xi żmien ħabat jaqtgħalna qalbna kien li nifhmu l-kantilena. Għamilna ħilitna kollha biex inħollu din it-taħbila. Imma l-kliem qadim għall-aħħar li kien fiha ma kienx jiftiehem kif ġiebu laħaq. Kien tabilħaqq miktub bil-Malti medjevali li hu differenti ħafna mill-Malti tal-lum bħalma l-Ingliż ta' żmien Chaucer ma jaqbilx ma' dak ta' żmienna. Kien għalhekk li tlabna l-għajnuna ta' studjużi tal-Malti u tal-ilsna Semitiċi. bħalma kienu il-Professur Aquilina, Nino Cremona, Aaron Serracino Inglott, Dun Karm Sant, il-Patri Ġeżwita Vella, Patri Zerafa u Patri Prospero Grech. U René Dagon, professur fl-Istitut Pontifiċju tal-Arbi f'Ruma. Fost dawn kien hemm min qata' qalbu għal kollox u oħrajn, il-Professur Akolina u l-Agostinjan Grech, Prosperu, għenuna fit-tiftix ta' xi kliem. Għaddiet sena u aktar ukoll sakemm ksibna t-tweġibiet mingħand l-imsemmija. Matul iż-żmien li konna nistennew il-fehmiet tal-istudjużi fuq it-tifsir tal-kantilena, Wettinger u jiena fittixta niġbru tagħrif dwar l-ilsien Malti u l-kultura Maltija fis-sekli 15 u 16, kif ukoll dwar l-importanza tal-kantilena fil-letteratura Maltija. Tiftix dwar dan kien għadu qatt ma sar. Għalhekk swielna ħafna xogħol biex niġbru u niktbuh għamilna dan biex inqiegħdu l-kantilena fil-kuntest storiku u b'hekk inqanqlu aktar interess fost l-istudjużi fuq l-importanza tagħha. Kien għad fadal bosta diffikultajiet xi nħollu. għat-tifsir tal-kantilena, kien meħtieġ infittxu mezzi oħra għal dan il-għan. Dawn sabhom sieħbi Wettinger, li ma jħalli qatt id-diffikultajiet jelbu. Fost l-oħrajn ġietu l-idea li niġbru l-ortografija tal-Malti, li n-notar Brandono de Casario inqeda biha biex jikteb l-ismijiet ta' nħawif fl-atti tiegħu. Biex inwettqu dan kellna biċċa xogħol ġmielha, ħalli naraw, folja folja, aktar minn 60 reġistru tan-nutari msemmi u niġbru minnhom mijiet ta' ismijiet u nħawi miktubin bil-Malti. B'hekk stajna nieħdu idea tal-ortografija li nqeda biha dan in-nutar li taqbel ħafna ma' dik li nkitbet biha l-kantilena. Barra minn hekk, il-Malti tal-kantilena u qadim għall-aħħar. Surit ta' kliem li hemm fiha jinsabu fl-Għarbi mitkellem fuq ix-xaqliba tal-Punent tal-Afrika ta' fuq, l-aktar tat-Tuneżija. Wettinger għaraf tajjeb Eh, dan għarfu tajjeb, għax jaf il-arbi. Għalhekk hu fittex li jfisser il-kliem tal-kantilena li ma jinsabx fil-Malti tal-lum permezz ta' diversi dizzjonarji tal-arbi li jidru fit-tifsir tal-kantilena kelma b'kelma. Bekk stajna nagħtu tifsir mill-aħjar li ġie mill tajjeb mill-istudjużi. Fost l-oħrajn, il-Professur Aquilina fil-forward tal-ktieb stqarr, This is indeed a very scholarly, detailed analysis of the oldest poem in what one might describe as medieval Maltese. Nirringrazzjakom. nistiden il-professur Wettinger biex jagħmel l-intervent tiegħu. Tislijiet insomma. Ma ċabċabx, għax minn faħrak ma ntakx ċabċab l wkoll. Forsi se niddiżappuntakom. Jiena intrabat u meta nintrabat inħossni marbut u ma ninqatax minnu, biss fuq xi dettall żgħir. Meta kon qegħdin naħdmu din l-affari tal-kantilena, biex għamilna speċi ta' arblu tar-razza kemm jista' jkun preċiża biex ma jiġix xi ħadd u jwaqqaħ ħinna wara xi ġimgħa. Batejna, domna sentejn żgur, u sakemm rġajna ħriġniha bl-Ingliż, sibna xi dettal xi nżidu wkoll. Imma dejjem derinna li l-siera li ħeles Pietru Kaxaru ma kenniex għalfejn ninkwitaw fuqhom. Um, kienu l-siera tiegħu ħelishom u daqshekk. U ommhom kienet il-sira wkoll tiegħu. Ma niftakarx konniex nafu li kienet il-sira tiegħu u ma kienet meħlusa minnu. Kienet il-sira tiegħu ovvjament. Ehm, allora llum se nitkellem biss fuq dawn l-erba ehm, il-sira ta' kaxarijiet ta' Pietru Kaxaru u fuq ommhom u daqshekk. Pietru Kaxaru, uliedu u omm uliedu. Billi l-interess tagħna kien mixħut l-aktar lejn il-kantilena nifisha. Ma ħsibniex biżżejjed fuq din il-familja ta' eks ilsiera ta' Pietru Kaxaru. u ma rbatnihomx mal-kantilena, la jekk din kellha tifsira marbuta biss ma' ħajt mibni fuq it-tafal merħi waqt li sidhom ħaseb li kien mibni fuq blat sam, ħajt li għalhekk waqa' u sar ħerba, u lanqas jekk it-tifsira aħħarija tal-kantilena kellha x'taqsam ma' mħabba bejn raġel u mara u ż-żwieġ ta' bejniethom. U ngħid għalija ma rbatx il-ħajja ta' lsiera ma' interessi poetiċi u letterarji, li forsi għamilt żball żgħir hemmhekk. Meta xi żmien wara li ħriġna l-ewwel studju tagħna u ltqajt ma' karti u kitbiet oħrajn fuq l-imħabba u ż-żwieġ ta' Pietru Kaxaru, dokumenti li ktibt fuqhom fl-1978, Bdejt nagħtihom ħarsa oħra dawn l-imbirkin ta' eks ilsiera. Bada jidħol f'rasi il-ħsieb li setgħu kienu mhux biss eks ilsiera ta' Pietru Kaxaru iżda uliedu mill-mara ilsira li kienet ommhom, kif konna nafu Tista' tgħid fil-bidu tal-istudju tagħna. Wara kollox, Pietru mhux biss kien ħelishom mill jasar lil dawn l-ilsiera tiegħu, iżda kien tohom xi ħaġa minn ġidu wkoll, għalkemm forsi l-biċċa kbira minn dan jidher li marret bit-tajjeb jew ħażin lid-Dumnikani, bit-tajjeb jew ħażin żitt tassa tar-Rabat, biex bnew il-kappella tar-Rużarju tal-kunvent tagħhom. Sadanittant, l-istudju tiegħi fuq l-ilsiera, in ġenerali, mhux dawn tal-kaxarrijiet, baqa' jissoktar. Sakemm it-teżi li kelli nippreżenta l-Università Londra kont ili li batta u tawni d-dottorat għaliha. Ftit ftit bdejt insib li għad ġmielu mis-sidien tal-ilsir għan-nisa hawn Malta kienu qegħdin jieħdu jew jibatu lit-tarbija tal-mara lsira tagħhom għal magħmudija mingħajr qatt ma jissemma minn kien missier tarbija u minn floku kien jissemma minn kien sid l-sira om it-tarbija. Paternità qatt ma kienet ammessa. Ma tridx wis biex tintebaħ, mhux biss jekk tkun ta' natura suspettus bħali, li s-sidin kienu qegħdin jużaw lill-imsejkna mara l-sira tagħhom bħala konkubina. Din kienet ħaġa illi barra minn Malta u Għawdex kienet ilha ssir għal eluf ta' snin. Kienet tissemma fil-Bibja tal-Lut ta' wara li wara saret it-testment il-qadim tal-Insara u tissemma ħafna ħafna drabi fil-liġijiet ta' Hammurabi mal-2000 sena qabel il-bidu tal-era Nisranija, kif stajt niċċekkja fil-kopja li għandi bl-Ingliż qadima d-dar. Mhux hekk biss, u aktar għandu x'jaqsam ma' Malta l-konkubinaġġ tal-ilsiera li, li dan kien komuni fost il-Misilmin fl-artijiet kollha tagħhom u nqata' minħabba fil-kampanja tal-Ewropej kontra ż-żamma tal-ilsiera kważi fi żmienna. Issa, l-aħħar li kellna l-Iżlam fost il-Maltin f'Malta kien għall-ħabta ta' nofs is-seklu 13. Minn dak iż-żmien sa żmien Pietru Caxaru kienu għaddew mal-200 sena. Kif u x'fatta saret it-taqliba mill-Islam għall-Kristjaniżmu ma nafux. Billi l-ilsien Għarbi baqa' jitħaddem f'Malta minn dak iż-żmien tista' tgħid sal-lum, għax issa tant qed jitbiddel ma nafx tibda tgħidlu. U l-Kantallina nnifisha hija xhieda mill-aqwa kemm kien għadu qarwi l-Għarbi f'Malta. il-kanta li jina nifisa. Nistaw nejdu li kienet saret tibdila ta' din u ta' religjon bla tixrit ta' den. Per eżempju, l-oqbra li instabu tal-misilmin ma kienux vandalizzati. Għaliex għandhom ikunu vandalizzati? Jekk u li jidhom kien għadhom ħajjin sakkemm mitu huma, eċċetera, għadda żmien bil-ftit il-ftit. Ehm, l-ismijiet tal-inħawi kien għadhom kollha arbin. Għad kbir ta' kull jomijiet kellhom bidu fl-ismijiet u fil-laqmijiet ta' arbin. Ma naħsibx wieħed jista' jgħid li kienu tbidlu wis drawiet. Wara kollox, kemm kienu tbidlu l-Maltin wara kważi 200 sena jiltaqgħu u jitħaltu mal-Ingliżi. Meta ftit snin ilu bdejt inlesti l-istudju tiegħi fuq l-ilsiera f'Malta u nlestih għal pubblikazzjoni tardiva ħafna f'xi 40 sena wara li kont ktibt il-ktieb il-biċċa kbira minnu u ġejt biex nżid kapitlu fuq iż-żmien ta' qabel ma wasal l-ordni f'Malta, derli li ma stajtx inħalli barra xi ħsibt iktar Minn 30 sena wara l-ewwel kitbiet tiegħi jew ta' patri f'sadni fuq min kienu l-erba taħwa u lied Mika li kien ħelishom sidhom Pietru Kaxaru. Fuq din Mika bqajna ma nafux kif ġiet għandu. Iżda nafu li ħelisa wkoll kif se naraw. Fid-dinja Iżlamika hekk kien jiġri meta sid il-sira nissel tfal l-aktar hekk kienu subien minn mara l-sira Jekk jagħrafhom, kellu jeħlishom u lil ommhom ma setax ibiegħha jew jgħaddiha lil ħaddieħor. Jidher li Pietru kien miexi fl-istess drawwiet. Iżda kif se naraw, mhux għal kollox għax jidher li Pietru qatt ma ammetta l-paternità tiegħu fuq uliedu. Għalhekk xira li wieħed jagħti daqqa tajn lejn id-dokumenti li għadhom jeżistu biex insibu iktar bl-eżatt x'ġara. L-ewwel nett irrid ngħid li fid-dinja tal-lum Hawn ħafna li ma jagħtux każ jekk it-tali kienx imwieled fiż-żwieġ jew barra ż-żwieġ, anzi, ta' żmien. Anzi kulħadd jammetti u jistqarr li jkollna nqisu lil kulħadd bħala ugwali fil-jeddijiet tiegħu u quddiem il-liġi tal-pajjiż. Għalhekk mhux ħela ta' ħin li nidħlu f'dawn id-dettalji. Anzi, jekk se nagħmlu l-kantaliena bil-ħsieb li għandna għandha x'taqsam ma' mħabba mhux mitmuma ta' min ta' dak li kitibha, jiġifieri ta' Pietru Kaxaru nnifsu, u meħtieġ qabel xejn li nsibu eżatt x'kienet is-sitwazzjoni ta' dawk li kienu jgħixu miegħu f'daru. U iktar u iktar billi nafu li sa fejn jidher ma kienx miżżewweġ b'mod regolari. U dan irriduh mhux biss fuq il-bażi ta' probabbiltà, iżda fuq dik ta' dokumentazzjoni fejn nistgħu. L-ewwel nett, fatt ġmielu ta' dokumenti notarili jissemmew bħala manumessi, jiġifieri meħlusin minn sidhom Pietru Kaxaru. U dik konna nafuha fil-bidu tat-tiftix tagħna. Hekk jissemmew fl-atti tan-notar Ġakbu Zabbara, Matteo Nikolaw u Franġisku Kaxaru fit-2 ta' Settembru tal-1486. Hekk ukoll jerġa' jissemma Mattew fl-istess atti fl-23 ta' Wissu tas-sena ta' wara Ma nafx għandix inkompli nsemmihom hekk bid-data preċiż kif forsi jkunu ppubblikati xi darba, imma tista' taħduha minni li hemm erba' referenzi ċmielhom ta' dat-tip. Fl-Att t'April 1496 Mattew jissemma bħala Mattew tal-mejjet nutar Pietru ta' Di Caxario. Qisu li n-nutar qed iġibu bħala iben il-mejjet Pietru Di Caxaru, mhux l-ilsir meħlus ta' Pietru Di Caxaru. L-istudjuż li ppubblika dan id-dokument jagħmilha ċara li dan Matteo huwa l-istess wieħed li fid-data tat-tnejn ta' Settembru tniżżel bħala manumissus ta' Pietru. Li ma jingħadx minnu li seta' kien kemm manu missu kif ukoll ibn ta' Pietru kif kienu ħutu l-oħra. U dan hu li rrid niċċara f'din it-taħdita. Fi kliem ieħor li Pietru Caxaru nissel u rabba familja ta' mill-inqas erba' ulied, kollha ulied l-ilsira Mika. Li Pietru tassew li kien ħelishom il-jasar iżda li qatt ma wasal biex jagħraf it-tnissil tagħhom minnu jiġifieri l-paternità tiegħu. Dan l-aħħar kont qed nagħti daqqa ta' għajn lejn l-eluf ta' fotokopji li għandi d-dar miġbuba miġbura mill-arkivji ta' Sqallija, l-iktar mill-arkivju tal-Istat f'Palermu u ġiet f'idejja fotokopja ta' dokument minn dawk l-arkivji ta' Sqallija li f'paġna waħda jsemmu lil Pietru tliet darbiet bħala missier dawn il-persuni u kull darba bil-kelma bil-Latin li tfisser missier, jiġifieri pater, hija ingassata bil-pulit u mibdula bil-kelma patronus li turi biss li Pietru kien sidhom. Din il-kelma daħlet bejn il-versi. Id-dokument huwa ddatat 11 t'Ottubru 1485, jiġifieri xi xahar wara l-mewt ta' Pietru u turi li wara li xi ħadd għaraf lil Pietru bħala missieru, xi ħadd ieħor ried jaħbi dan u ġiebu fid-dokument biss bħala dak li kien ħelishom il-jasar tagħhom. Dan seta' sar biss jekk Pietru kien naqas li jagħraf il-paternità tiegħu fuqhom sa wara mewtu, jekk ma kienx hemm korruzzjoni fiż-żama tad-dokumenti. li semmew Matteo Franġisku u Nikola u d-dokument mill-arkivju ta' Palermu jirrigwardja l-qbiela tal-fiddien biex din taqa' fuqhom minn fuq Pietru missierhom. Fil-fatt, dejjem konna nafu li dawn l-eks ilsiera ta' Pietru Caxaru kellhom x'jaqsmu l-aktar mal-biedja u t-trobbija tal-bhejjem u x-xogħol fir-raba' fl-artijiet li kellhom f'idejhom bħal dawk tal-fiddien, oħrajn tal-lunzjata u ta' għajn għajjiet, kollha xi ftit jew wisq qrib ir-Rabat. Ġili ssib li kellhom merħla ta' nagħaġ jew mogħoż. Wara xi żmien tawa wkoll għas-safar lejn Sqallija ta' l-inqas fi vjaġġi qosra. Aktarx kienu illitterati. Mhux għalxejn ittraskurajthom meta konna qegħdin niflu l-kantilena u d-dinja ta' madwarhom. Niġu issa għal xi tagħrif fuq Mika jew Dominika li s'issa qatt ma xandart. Fl-arkivju tal-katidral żewġ passi bogħod minn hawn hemm biċċa proċess ta' żewġ folji biss minn proċess li fih Mika kellha twieġeb għax-xilja li kienet għajret lil Dun Mattew Galea il-kappilan tar-Rabat u l-Imdina. Mika kienet imniżżla bħala manumissa tal-Kaxari. Jiena żammejt nota tar-referenza iktar minn 30 sena ilu iżda ma tajtux l-importanza li kien jistħoqlu. Għaliex xi ħadd dan l-aħħar li sab l-istess dokument li f'dan il-proċess Mika hija msemmija amika, jiġifieri ħabiba jew maħbuba. Għall-ewwel ħsibt li dan kien frott l-injuranza ta' min ma kienx jaf li fis għalija l-isem Mika kien is-sura maġla tal-isem Dominika. Wara ġieni ħsieb li kienet ta' għajjira jew kuljunatura fiha nfisha. Wara kollox, belt ċkejkna bħalma kienet u għadha anki iktar issa l-belt tal-Imdina, ma setax ma jiġrix li kulħadd jintebaħ li Mika u Pietru kienu f'relazzjoni iktar intima minn dik ta' lsiera msejkna u sida. Għalhekk sar il-proċess, ħsibt, għax aktarx tat xebgħa lsien lil min kien qiegħed jgħajjarha. Madankollu, meta dil-ġimgħa, ftit ġranet ilu, erġajt flejt il-kliem tad-dokument, bdejt niddubita li l-kelma kienet tassew amika A kbira jew A żgħira, għalhekk m'iniex inqisha iktar la bħala żball u lanqas bħala kuljunatura. L-istess tliet paġni tad-dokument tissemma ċar bħala mika mhux amika. Xorta naħseb li ma setax jonqos li nies oħra ħatfu okkażjonijiet biex jgħajruha. U x'kienet għamlet Mika biex ġiet fil-għali mal-awtorità tal-Knisja? Did-darba flejt il-ftit karti tal-proċess sewwa. Il-kapumastru Ġanni Vassalt xehed li waqt li kien id-dar tiegħu flimkien ma' martu jisma' l-għajjat ta' Mika mal-qassis Dun Mattew Galea li kien il-kaplan tar-Rabat u l-Imdina u tgħidlu kien ħażin li intu l-isqof Ħalliek terġa' lura f'dil-parroċċa fejn kelli fama aqwa minn tiegħek. U ċerta Ġulja, bint il-mejjet Pinu Delia, waqt li kienet miexja dakinhar stess quddiem id-dar eh, ta' Dun Mattew, sabitu jitmasħa mal-akkużatu mal-akkużata u semata tinfaqa kontra tiegħu b'għad kbir ta' kliem mill-ar li ma setax tiftakarhom kollha. u li jien mhux dejjem rajthom, allura ma nistax inġibhom kollha, li kien qassis ħażin, sakran, imbrijaku, ta' fama ħażina, dan kliem ta' Mika li qatt ma konna nafu qabel. Ħażin għamiltu int u min ħallik li l-parroċċa tippriedka u tqaddes. Mart Pawlu Vella qablet magħha f'kull ma qalet. Granata Mart Ruġġier Grima qalet li dakinhar tal-festa ta' San Pawl Appostlu fil-Knisja Parrokkjali tar-Rabat flimkien ma' għadd kbir ta' nies waqt li kien qed jippriedka l-imsemmi qassis fosthom kien hemm l-imsemmija Mika u lilha simgħatha tgħid ħafna kliem ta' tmaqdir u tgħajjir lill-imsemmi qassis. Jekk xi darba jirnexxili naqrom, nippubblikom ukoll. Nerġgħu niltaqgħu ma' Mika iżda bl-isem sħiħ tagħha Dominika meta n-nutar Bartolomeo de Sillato kitbilha kuntratt ta' ftehim tagħha mad-Dumnikani tar-Rabat biex dawn jikrula dar fl-imdina li kienet tmiss ma' waħda tas-Salvo ta' Falzone. Issa hawn min jgħid li falsu salvu kellu iktar minn de falson kellu iktar minn dar waħda, jekk kellu waħda biss, forsi qegħdin mhux il-bogħod ħafna minn din id-dar, ma nafx. Il-kuntratt sar fit-30 ta' Mejju tas-sena 1496, jiġifieri ħdax-il sena wara l-mewt ta' Pietru Kaxxaru nnifsu. Dawk l-oħrajn li darba kienu l-siera tiegħu ma jissemmewx dal-kuntratt għax ma kellhomx għalfejn jissemmew. U jien u l-patri Mikil Fsadni għadna attenti għax il-kopja ta' dan il-kuntratt qiegħed għand id-Dumnikani, għadna attenti li ma nqisuhiex u ma nsemmuhiex eżatt magħhom u ħabat tajjeb għax kienet Mika nifisha ommhom mhux oħthom kif għedt qabel. L-isem sħiħ tagħha ma setax jitgħawweġ minn dak li ma kinux jaħmluha bħalma forsi setgħu jgħawġu l-isem imqassar Mika. Mela issa nafu b'ċertezza li Pietru Kaxaru ma kienx għażeb jew ġuvni kif ngħidu daż-żmien meta miet fl-1485, anzi naħsbu li kien meqjus min-nies li żamm lil Mika mhux biss bħala l-ilsiera tiegħu sa ma ħelisha iżda wkoll bħala l-maħbuba tiegħu. Dik Mika li kienet l-omm ta' erba' tfal tiegħu. Madankollu dan ma żammux milli jipprova jiżżewweġ lil Franza de Biljera li kull jomu qabel ma żewġet kien burdino. Għalkemm xi wħud mill-aħwa ta' Franza ġabu raġunijiet legali spiritwali biex jopponu da' żwieġ, fl-aħħar inqata' li żwieġ seta' jsir. Iżda ma temm ebda sinjal li fil-fatt sar. Ma nafux sar minna Franza de Biljera, wieħed jifhem għaliex Pietru ma setax jara fil-paternità ta' uliedu nħabba fek, ikolli ngħid ma rridx idajjef iċ-ċans li jżewġ lil din jew xi mara oħra. Fil-fatt jidher li kellu jitqanna b'Mika, il-partner tiegħu kif konna ngħidula llum, jekk ma rridux nitajru. U żwieġ ta' Pietru ma' Franza, Franza Franċa xikun, ma kienx wieħed bla ħsieb Jgħidilna d-dokument innifsu li dan iż-żwieġ diġà intra l-uonimu loru ġa era formatu e spaċċatu, jiġifieri kienu ftehmu fuqu Pietru u Franza. Id-data ta' dan id-dokument kien is-sena 1463 jew is-sena 1478. Ma nafx kif wieħed jista' jiddeċiedi bejn dawn it-tnejn. Iż-żwieġ seta' sar f'waħda minn dawn iż-żewġ dati u Franza setgħet seta' laħqet mietet sakemm Pietru kiteb it-testment tiegħu bla ma jsemmi ebda mara li ħalla warajh jew ulied leġittimi. Jista' jkun li Pietru kellu mnejn dam ħafna jittama li ż-żwieġ isir, iżda jidher li fl-aħħar mill-aħħar it-tama qarqet bih kif kienu jgħidu fl-antik. u għalhekk il-mewt sa bidu għadu legalment għażeb bla tfal leġittimi. Kellu jsib il-fara, is-sabar, fil-kliem tal-kantilena forsi snin twal qabel ma miet u fl-għotja ta' ħafna minn ġidu lid-Dumnikani ġranet qabel din ġrat. Madankollu, ma ninsewx li dejjem kellu lil Mika jew Dominika li kienet taf is-sabru milli jidher u tneħħilu kull dwejja li seta' kellu. Lil ulidu tahom il-ħelsien tagħhom kif ta wkoll lil Mika, iżda huma baqgħu bla paternità u hi baqgħet mhux miżżewġa regolarment. U hu żamm ix-xogħol li kellu bħala mħallef fil-Qorti tal-Isqof. hu l-vigarju tiegħu. Hu membru tal-Ġemgħa tal-Imdina, meqjum tista' tgħid minn kulħadd, magħruf bħala filosfu, poeta u oratur. L-istampa li tibqalna f'moħħna hija ta' soċjetà li waqt li kienet uffiċjalment Nisranija li kienet qim lil Missierna San Pawl bi kleru Nisrani u Malti, mijiet ta' kappelli Nsara mxerrda ma' kullimkien, imqassma f'xi għaxar parroċċi, festi u apparti t'Għawdex, festi u drawwiet Nsara, familji msejsa fuq koppji ta' raġel wieħed u mara waħda. Madankollu, ma setax ma jżommx xi ftit jew wisq ma' drawwiet qodma tradizzjonali li forsi wiret minn żmien l-Islam, bil-mara Nisranija jkollha taċċetta f'darha ilsira li r-raġel tagħha kellu relazzjonijiet intmi magħha, u t-tfal leġittmi tal-mara uffiċjali jitħalltu ma' tfal Casanatici, ulied l-ilsira li s-soltu baqgħu ilsiera jekk sidhom, sid ommhom ma ammettiex il-paternità tiegħu u anzi inbiegħu 'l barra mill-familja. Daqshekk tista' tgħid. Ħlief Nirrimarka li fit-tieni darba jiena għandi dejjem drawa waħda. Apparti li nħobb ma nintrabax kemm jista' jkun. Imma waħda li intrabat brida tiegħi stess. Illi s-suġġett li nitabba bih nipprova naħlih kollu u ma nerġax indur għalih. Ehm, fuq il-kantilena kien periodu, sibt xi materjal rilevanti, per eżempju, sib kas meta ehm, ġoventuri morru jkantaw fit-triqat kantalini Fuq ix? Fuq xi ħmerrija li tkun ġrat dak iż-żmien. Għax tfal tal-iskola qatlu qasqus u kiluh u sajruh u kiluh u għamlu kantalina fuqha u bdew jikantawha fit-triqat. U f'Għawdex ġuventur oħra kienu imdorrija jikkantaw mill-li jidha fuq l-imħabba u kol. Issa x'kienet il-poezija? Seta' fuq livell wieħed fuq ħajt li waqa'. Imma fuq ħajt li waqa' tiġġustifika li 50 sena wara Brandanu jew Brandanu jiena Brandanu drajt ngħidha. Ehm, sa joqgħod jiftakar fiha u joqgħod jiktibha eċċetera fuq ħajt li waqa', forsi kien hemm xi tifsira li lilu kienet tfisser ħafna iktar. U l-bqija minn hekk ma tantx tista' tgħid. Jista' jkun ma rridx ngħid wisq, biss fuq Ibn Użman nista' ngħid dan illi mhux kulħadd feda fuq dak li qalulu Aquilina u sħabu. Per eżempju, fuq Ibn Użman għandi ħafna extracts fil-bodlijin f'affari ta' saħtejn imlejt il-mejda bit-translations ta' Ibn Użman U veru, safejn ftit li nista' nara jien, jixbaħ lingwaġġ mhux il-bot mill-kantilena. Mill-banda l-oħra naħseb huwa daqsxejn azzardus li tgħid li l-Malti huwa għandu xi rabta speċjali mal-Andalus, mal-arbi tal-Andalusija, eccetera, eccetera. Veru, barra apparti dan kollu, meta kont qiegħed ehm, nirriċerka fuq dawn l-affarijiet, ġew fidejja, ġie fidejja ktejjeb, mbagħad mort il-Vatikan, l-unika darba li mort il-Vatikan, eh, biex għamilt ordnajt kopja tiegħu ta' poeżiji, ma nafx kemm kienu xi 15-20 wieħed le inqas minn hekk. Ehm, xi 20 faċċata b'kollox. Ehm, b'lingwaġġ rib ħafna tal-Kantilena. Anki xi kultant l-istess kelmiet. U xi kelma jew tnejn minnhom, jekk niftakar tajjeb, fil-verżjoni bil-Malti li ġiet wara tal-Ingliż, għamilt xi referenza għalih. U meta ħriġt il-ktieb mument minnhom għamilt faċċata il-Jews, Jews in Malta xi ħaġek. Għamilt faċċata minn dawn il-poeżiji Judeo-Arabic. Il-lingwaġġ jaġbek kemm jiġbaħ lil dak tal-kantilena, xi kultant. Ehm, nas nistaħallija hekk għax indunajt l-ewwel net mhux il-qasam tiegħi. Biżejjed rixtilkom il-kantilena x'inni faħtidu iktar. Jiena u l-patri sadni flimkien. Ehm, daka kien perjodu tiegħi imxejt minn hemm il-qoddim. Inqbad u ma stajt ninħal minnu il-place names. Dak ix-xogħol baqa' għaddej sakemm ħareġ il-ktieb xi 10 snin ilu. Li jagħti xi tagħrif fuq il-Malti li jiena nsejjaħlu Malti Medjevali. Għax x'taqbad tgħidlu iktar. Jiena mdorri naqra xi ftit b'nar ma nintrabat jiena nnifsi fih f'dak li jgħidulu Middle Arabic li hawn qed jgħidu Neo Arabic. Naħseb l-istess ħaġa bej wieħed ieħor. Punt ta' storja illi forsi minn mhux storiku ta' professjoni ma jkunx jaf illi d-dinja għarbija il-vjaġġi minn tarf sa tarf kienu komunismi. Per eżempju, u t-taħlit li kien isir kien tal-għaġeb. Per eżempju, kien hemm żmien meta minħabba taqlib politiku fl-Andalusija eluf ta' nies jitkellmu l-arbi ta' Spanja tkeċċew minn hemm u marru bħala refuġġati f'Lixandra. Issa refuġġati kif nafu da żmien f'Malta iktar minn pajjiżi oħra mhumiex ma jsibux merħba wisq. F'Lixandra għamu kontra tagħhom in-nies ta' Lixandra. Ħarbu minn hemm, qasmu l-Mediterran u għax sabu li l-Biżantini ma għandhom ma kinux jistennewhom, ħatfu Kreta f'idejhom. U fi Kreta kellek komunità pjuttost kbira ta' nies mill-Andalusija. Zammew Kreta f'idejhom għal xi insejt kif xi 50 sena, 60 sena xi ħaġek. Sakemm il-Griegi reġgħu ġew fuq tagħhom u ħaduha f'idejhom. U mbagħad għandek ħafna taħwit ieħor. Għandna x'naqsmu ma dawn ma naħsibx. Fil-places hemm xi ħaġa żejra, ma mhux fejn noqgħod nfixkilkom fuq dawn l-affarijiet. Eċċetera. Daqshekk. Naħseb smajna ħafna fuq il-kantilena. U għandi kurzita bħal ma naħseb għandkom intom biex dil-kantilena nisimawa kif kienet tinqara u għal dan il-bicċa xogħol. Nistieden lil Dottor Zammit li daqsu bħalu ħadd ma jaf isemmanna l-kantilena kif kienet tinqara. Dottor Zammit. Jiena ma nafx min jaf daqsu iktar jonqas minnu għax jien onestament ħadd pjaċir li professor Wettinger għal nista' tajtilkom xi iktar. Eh? Eh, u jiena nħossa responsabilità kbira illi wieħed jikkommetti ruħu f'qarib bħal dan il għaliex jiena li nikkonferma kull darba li nħares lej il-kanti li huwa x-xogħol ta' paleografija sabiħa li għamlu Professor Wettinger u eh, dun Patri eh, Mikil f'Sadni. Il-paleografija hija perfetta. L-ittri dawk huma forsi jekk fadal xi kellu ma perfetta. U jien dejjem nipprova nsib xi ħaġa ma forsi mhix dik kienet ħalli. Imma it-test huwa diffiċli. Iġbri, l-istoriċi tawna t-test dak u issa għalinna. Issa tajtilkom, issa fidejkom, eh, fis-sens. Eh, u eh, Jien sallum għadni naqra u għadni għata għandi hemm tnejn ma nis ġifieri hemm ħafna mistoqsijiet ma rridx indum ta' ġifieri ma kemm tifmu daqsxejn li mhux kemm ngħidu eh, naqrawha hekk u ma nifmu xejn. Eh, dan jiġri f'dak li huwa kritika tat-testi jekk wieħed pereżempju mhux sendum 30 sekonda jipprova jaqra is-salmi pereżempju, jipprova Aqbad is-salmi bil-Malti, is-salmi bl-Ingliż u s-salmi bit-Taljan. Bejdu għad jaf Ingliż u Taljan. Sewa, jek taf il-Ġerman, jġib il-Ġerman il-Franċiż, ipprovi ifrex ħames kodba qudiemek u qabbilhom linja b'linja. Hemm uħud minnhom tistaġeb it-tradutturi kemm ħadu libertà fit-traduzzjoni. Inkredibbli! Inkredibbli. U hekk tara l-ludi Iġifiri, il-kussjoni hija li l-ludi tas-salmi huwa ludi arkajku, ludi nkiteb elf sena qabel Kristu, huwa illum m'hemm xerf biżejjed ta' x'seta' jfisser dak il-kliem. U għandna l-istess problema hawn. Pereżempju, kelma li jiena llum nikkonferma l-ewwel qari ta' Professor Wettinger u Patrick Saddi għal kelma xidew. Meta ħaddieħor studjuż ieħor Cohen u Martin van Hove qalu għax qalu Wettinger u f'sadni qalu li xidew tfisser huwa il-kant il-kant ta' jew chanting jew xaġa għandu xaqsam ma' singing chanting u Cohen, David Cohen li huwa semitista u arabista kbir, għal dina farfex, ma jistax ikun, dina ma siba fl-ebda dialett. Fil-fatt, Għala, għala, mhux għax injurant jew fil-fatt tinstab dialett u nsemma l-Andalusi, kombinazzjoni tinsemma fl-Andalusi. Imma meta kohen għalek ma kellux il-materjal tal-Andalusi li għanna l-lum, u propju fl-Andalusi hemm minar ma nġebdu l-Andalusi l-ewwel hemm ta. Per eżempju l-kelma mramma tal-aħħar u nibda. Imramma x'tissemma l-ħin kollu di mramma x'inhi l-imbirka mramma ħajt kif kif eh, però Ħajt bil-Malti li nafu llum, bl-Għarbi li nafu llum, hekk tmur it-Tuneżija u tgħidlu l-imramma, hu se jifhimha, għandna minnhom kemm trid imrammiet dal-ħin hawn Malta, postijiet tal-bini. Qed tibni flat, dik imramma. Qed tibni mezonet, villa, dik hija mramma. Mramma hija il-post eh, construction site, eżatt. Ma l qed jgħid kienet jibni kallu construction u waqatlu. Issa, qed mur il-Marok, pereżempju, mramma Hija l-għodda ta' new li jidhirli jgħidulha bil-Malti dik li tkun tal-linja tal-insiġ. Dik hija l-imramma, jiġifieri eh, bla dubju kif qal Professor Wettinger, ix-xejra hija Magrebina għall-aħħar. Ix-xejra u hekk hija l-ispirazzjoni, l-ispirazzjoni hija l-arbi ta' fuq. Imma eh, trid ħafna ħin, trid ħafna ħin. Allura jien se naqra imma Se naqra anka verżjoni differenti ftit minn dik li qrajta eh, tar-rabat, però bl-umilta kollha meta wieħed jipprova eh, jaqra eh, qed jieħu responsabilità kbira. Xi kultant flama, filama, fimt? Issa, tal-axħar u nibdew għax imbagħad il-qari ma jħux iktar minn minuta. Ehm, għanna se naqra b'żewġ modi jella li Fil-paljografija perfetta li waslitilna għandna ħafna sillabi eh, eh, eh, vokali. Per li l-lum intilef fil-Malti, per eżempju, dak li għajdu l vokali, sar f'sillabi mhux blaċċent. Per eżempju, aħna l-lum għandna żmien, żmien. Sa żmien bl-arbi zaman, za. Dik iż-ża, dik il-qa waqgħet għaliex ża m'għandix l-aċċent, allura m'għandniex bżonn allura ma nqogħdux ngħidu żaman, ngħidu żman. Żman, żmien, u mbagħad ma żmien ġi żmien li mala u mhux imala. Issa, u l-qarja u l-kitba mimlija bihom daw il- U jekk tiċċekkjom, huma kollha tajbin bil-binja tal-klima arbija, bil-morfoloġija arbija, huma kollha korretti f'posthom qegħdin. Anka per eżempju mirammiti, eh, jgħid waqgħet mirammiti Kieku llum ngħidu ngħidu mramti, eh? u ngħidu u kien hawn min qal li dik imħabba l-prosodija Taljana li tittifred żewġ konsonanti ddaħħal eh, vokal, le, hekk mur l-Eġittu llum se jgħidlek mirammiti. Il-aċċent jaqaf ftit fuq ta' qabel tal-aħħar fl-Eġizzja. Mirammiti. Hawnhekk għandek mirammiti. Eh? Issa ma nafux kif kien jaqra kaxaru, forsi kien jaqra mirammiti. Min jaf? Eh? Però l-paleografija perfetta qiegħda. Fimt? Ehm, mela, jiena se naqra f'żewġ modi. Waħda bil-vokali qsar li jinstamaw daqsxejn strambi. Eh? Eh, u qari ieħor ehm, pjuttost inwaqqa dawk il-vokali qsar. Ehm, Mela, nistaw nibdew. Issa, l-axħar problema li jem, il-paleografija perfetta, imma ma nafux dak il-konsonanti u l-vokali, dak iż-żmien kif kienu jinstemaw. Għanna ħjiel illi forsi ċerti jitri l-lum intilfu fil-Malti bħal bħal ħ, bħal a, bħal għajn. Eh, se daw kienu hemm għax sinjal dak, kien tismaħħom allura.

U tibqa' mhix definittiva jien stess nibqa' nbiddel. Imma x'imkien irdu naqtaw linja u nibdew. Mela, xidew il-qada. Il-qada aktar kienet il-kalamità, d-diżastru li ġrati. Xidew il-qada. Ja ġirani, talen iħaddifikum ma nsab fil-weri, wala nisab fuq omorkom. Qalb

Aktar minn dawn hemme tret minne ta' mara. Ma dik l-ewwel verżjoni. Mimramma tinstema kemm il-darba. Imma dika għari possibli. Għari possibli joħor huwa forsi eh, flok ngħidu niħaddisikum se ngħid niħaddiskom, inħadditkom, inkellimkom. Sewwa mela xidew il-qada. Xidew il-qada. Ja ġirani.

ta' mara. Naħseb hekk inti mhux Grazie.
Għadkom kem smajtu il-kantilena ta' Pietru Kaxaru, seminar li sar il-ħadd 19 ta' April fil-Mużew Palazzo Falson fl-Imdina, organizzat mill-Akkademja tal-Malti bħala parti mill-Festival Medjevali tal-Imdina. F'dan is-seminar smajtu it-taħdita Pietru Kaxaru u lidu u om u lidu mill-Professur Godfrey Wettinger bl-interpretazzjoni tal-qari tal-Kantilena minn Dr. Martin Zammit. Mexxa dan is-seminar is-Sur Tony Cortis.